देख लेबे केना रे देख लेबे केना सार दोसर के साली के देख लेबे तू देख लेबे सार भैया सुना ना सालिए ह तोरा हम न जाने छी भरि दिन भैया, सार भैया। गाछी में बैठ के रहे छ तू सब पीरे सिगरेट फूके हमरा ये साली के बीच देखे देख फालतू बात न कर सरसा उड़ा दे उस साले आय के बाद यहाँ हमरा घर के आसपास नजर आयो ना तो कुटी कट्टा मशीन में से गरासा निकाल के गर्दन उड़ा दे उसी दे भैया साली है तो कोनो तो व्यवस्था होती नहीं कथी व्यवस्था होती रे उल्टा से उल्टा से तो बात करते साला मजाक के मुंह न देख सके छे मुंह कभी कोनो उपाय नहीं मुंह देखे के हाँ। मुंह देखे के ये ना ना पहले बोल ना मुंह देखे के तो हम सिस्टम छी रखले ना कि हमरा साली के मुंह देखबी तो कौन हिसाब से देखबी तऽ ओना छी रखले एक हजार रुपैआ साली के मुंह देखाइ छी रखले एक हजार एक हजार एक हजार बुझली आरो है ऑफर सुन ले एके बेरी दू हजार में भैया आ दू हजार में तोरा बुझली हाथ मिलवा देबो हाथ मिलवा देबो तोरा सब बुझली आज है से के तीन हजार वाला ऑफर है ए पन्नी ना होय छै पन्नी जे में सामान लाबे छै करिकबा पन्नी गाल पर धक एक बारी चुमा ले आदे तो ना तीन हजार देख सुन ले साला कोनो कर चाप ना है पाँच हजार में ओना ब्याह वाला सिस्टम छै हम रखले लेकिन कोनो कर चाप ना है साली हमर है हम अपन रखले छी व्यवस्था हाँ तो कर चाप ना है आवे के मन हो तो आई है ना तो ना आई है ठीक है अब क्या आसपास नजर आए ना चल सा उड़ा दो ठीक है जबरदस्ती ना चल यहाँ से निकल निकल व्यवस्था करके अबै छै ना तऽ व्यवस्था कऽ के हाँ हाँ जो जो जो अइहे तब ई फ्री वाला धान ना है तोरी के भौजी त याहे है आई भैया के साली के चुमा लीजे के छोड़ जोगार त लागे गेले भाभी एक हजार रुपया दू ना काम है कथी करबा पैसा कनी हमरा सेल्सी नजदीक आबि गेली की कहली भौजी दे दू ना सेल्सी नजदीक आबि गेली एक हजार रुपया हमरा चाही बहुते जरूरी है दऽ दू ना आ ये एसएलसी नजदीक चल गेलै तऽ कथी धवा के कोन काम हौ एना केला बजै छी भौजी हमरा गैस पेपर किने के है आ ना किनबी तऽ फैले भऽ जेबै लो ठीक है पैसा लऽ ले थैंक यू भाभी थैंक यू

हमरा शादी करे के है केकरा से अहाँ के बहिन से हमरा बहिन से हाँ हाँ के छोट की कथी करू बियाह नहीं करबे के दीदी के कथी ला उपाय रहली के कि जाने पागल भ गेल है हाय अहाँ केने साल से बियाह करे बम बम तरफ से

कौन दिए तो हमरा कहले रहे ना बियाह कर पाँच हजार में तोरा कभी कर लियो हम बियाह करबे करबा तोरा कभी कर ले लियो हम तो हमरा कहले रहे तुम पाँच हजार रुपया ले काल छिया फिर का वो ये खड़ा होता खड़ा होने एक मिनट हमहूँ सुनबै खड़ा होने एक मिनट हम कब- कब कहै छियै खड़ा हो ना कान ढोआ ढोआ पाँच हजार रुपया के छै, पाँच हजार ठगेले हमरा दिया पुता के बुर पुरान तर पूर्ण अमेरिका के अमेरिका के ऊ ठगेला तू ठगेला रखले छोट होया मंदिर में दबाव रह रखले छा तो तोरा हमरा घर वाली लावे के कुन जरूर रहलो हम इति तो हमरा तुझे डील करता ना तू हम गांव गांव में देखी छो शोर के लेते पर हम तो चले शोर करे छे तो घर ही चल जाबो केकरो तू रे बउआ हम बियाह कराइए दे हम बियाह करा दे छियो तोरा हाँ। बियाह करा दे छियो